Salama e! Maro be ianareo a, maro vitsivitsy moa izany fa tsy dia tena hoe maro be no nanontany anah tao amin'ny MP hoe ohatry ny ahoana ny fomba fikarakarako an'ity volo beako ity a, dia ho atoroko anareo anatin'ny vidéo izy androany. Ito a misy sariko a tamin'ny izaho le sola dia izao a izy efa feno be daholo tena hoe efa lasa naniry be loatra indray a, produit an'ny repousse de cheveux rapide by OR Beauty daholo no nampiasaiko a. na ny nampaniriako an'i Lesola aho na ny produit izay ampiasaiko androany. Témoignage ity anah ity aho. Dia ireto daholo ny produit ampiasaiko, shampoing solide, shampoing bouclette liquide, masque nourrissante, dia gomme belle ity ohatran'ny hoe livina ihany izy, brosse bambou. Ao amin'ny OL Beauty daholo ary ireto produit rehetra izay ampiasaiko ireto androany ka ary ao daholo ary ny fomba fikarakarako anazy. Manomboka amin'ny fanasana ary dia shampoing solide no ampiasaina voalohany. Tena mandroatra be mihitsy ity shampoing solide an-dry zareo ity. Za aloha zany teneniko anareo fa fa tsy professionnel amle resaka fikarakarana volo aho fa ataoko toako fa tany amizay mampety anazy fotsiny ihany. Rehefa vita ny shampoing solide dia ity shampoing bouclette ity indray no hikosehana anazy farany. Dia vao haingana kely aho no nahalala hoe eny amin'ny fotom-bolo no asiana ny shampoing fa tsy eny amin'ny ravim-bolo. Tsy haiko hoe marina ve izany teneniko izany sa tsy marina fa dia haiko aloha izany ilay zavatra tiako tenena fa tsy haiko na azonareo. Rehefa voakosokako madio tsara ilay volo aho dia hosorako an'ilay masque nourrissante amin'izay aho. Ity no hitako tena mety be amin'ny voloko ao amin'ny repousse de cheveux rapide by OR Beauty. Lava be koa ilay anarana dia sarotsarotra aminà fa manana karazana masque be dia be ihany ry zareo ao. Vita ny fanosorana masque dia sady miandry temps de pause kelin'ilay masque no somary rohitiko kely. ilay volo zany hoe bangona zany a de rehefa avy eo a kobanina madio be mihitsiny a de vita ny lavage rehefa izay rehetra izay a de hiditra amin'le tena tantara manga le tena mahavizaka sandry be amin'izay isika comme belle amin'izay ny ampiasaintsika de ity a figo ity vao vidiako omaly izy ity a de ity ka no anaovantsika ny euh, dressage na boucle Na mbola mando ary le volo dia tsy maintsy mbola le mandemana kely ohatran'izao ihany a. Amin'izay a mba mitsofoka tsara ihany le produit a rehefa hosorana. Iny zavatra tsy haiko ny anaran'iny fandemana volo iny fa hitanareo ao amin'ny repousse de cheveux rapide by Wear Beauty ihany koa. Dia hosorana amin'izay le gomme bell a dia atao ny styling. Ohatran'izao ny fanaovako ny anahy zany a, atsofoka avy any ambany ilay fihogo a. dia mamoaka ohatr'izao. Tsy haiko, ohatr'izao amin'ny sary izao jereo fa tsy haiko manazava azy e. Rehefa tonga eto amin'ity fotoana ity aho dia ny isan'ny tena manahirana anà sy mampakizitina anà ary mampatonga anà te hanajanona an'ilay izy, ilay manao an'ilay volo ao aoriana ilay tsy mety takatro iny mihitsy, dia ao matetika tsy dia vita tsara mihoatra ny ireo takatra rehetra. De le manao volo otran'zao zany tena mila finiavana sy faharetana mihitsiny sady fitiavana fa ra ohatra ka tsy manana an'izay esprit zay nareo de to de ajanony de nizao fa zay ny zavatra ilaina rehefa anao an'ity satria tena ela le izy tena ela tena ela tena ela. Adiny iray latsaka taty aoriana, rehefa voabango daholo ny voly rehetra dia namainina tamin'ny diffuseur amin'izay ilay izy. Afaka ahahy eny amin'ny masoandro ihany koa fa somary elaela dia nataoko kely an'ity. Dia izay izay ny fanaovako an'ilay voliko, mbola tsy tena tonga lafatra tsara izy fa mbola tsy tena hoe salama be fa mbola en transition tanteraka mihitsy aho izany izao, mbola tsy kivy aho satria. Zao zao ny vita rehefa maina tanteraka izy a, tena hoe mandina tsara, tsy mainamaina be le volo. De ao amin'ny repousse de cheveux rapide by OR beauty daholo le hitanareo an'ireny produit rehetra ireny raha ohatra ka liana ianareo a. De raha ohatra solasola raha ohatra ka te hanalava volo de zay. Bisous.